Үтүө күннэн күндү үөрэнээччилэр! Бүгүҥҥү тема уус-уран истиил. Онно биһиги уус-уран дэгэти биэрэр истиил ньымаларын, сорох ньымаларын көрүөхпүт. Хатылаан этэр буоллахха, биһиги бу иннинэ истиил икки сүрүн уратыларын көрбүппүт. Бастакыта термин быһыытынан, иккиһэ жанр быһыытынан манна бүгүн биһиги чопчу уус-уран истиил уратытыгар тохтуубут. Уус-уран истиилбит бу суруллан сылдьарын курдук уус-уран тыллар уонна ньымалар диэбиппит биир бастакы уратыта, иккис уратыта жанрдарыгар, литератураҕа, фольклорга баар жанрдар биһиэхэ кини формалара буолаллар диэбиппитэ сөп тоҕус уон үстээх эрчиллиини көрүҥ сордоҕун ааҕабыт тиэкиһи болҕойон ааҕыҥ этиигэ тыллар хатыланыылара истиилгэ туох суолталааҕый диэн тиэкиһи ааҕабыт бу тугуй Ыстатыйа диэҕи ыстатыйа буолбатах, кэпсээн диэҕи кэпсээн буолбатах, ахтыы диэҕи ахтыы буолбатах. Оччоҕо тугуй? Туох диэн ааттыахпын бэйэм да билбэппин. Били тээһиннир диир ордук эбитэ дуу, кырдьык да, бу кинигэ атын кинигэлэр курдук биир тыынынан суруллубатаҕа, араас кэмнээҕи, араас сирдээҕи түбэлтэ сурукка тиһиллибитэ. диэн. Манна биһиги тыл хатыланыытын ньыма быһыытынан көрүөхтээхпит дии. Чэ, холобура бу ыстатыйа диэн тыл икки төгүл киирэн турар. Бу биһиэхэ тугу биэрэрий? Толкуйдуоҕуҥ. Бу суруйааччы тыла. Кини бу ньыманан тугу ситийэ сатаабытый? тугу көрдөрө сатаабытый иккис иһигэр Дьэ көрөрбүт курдук тиэкиспитигэр хатыланар тыл элбэх. Өссө сити сорох тылларын бэлиэтээбэтим. сүрүн хатланар тылларын бэлиэтээтим. Бу туох тугу үөскэтэрий? Киһиэхэ өйдөбүлү үөскэтэрий? Холобура, бастакыттан барыаҕыҥча ыстатыйа диэҕи ыстатыйа буолбатах диэн. Ыстатыйа диэн биһиэхэ оттон хаһыакка, сурунаалга суруллар тиэкиһэ ааттыыбыт, суруналыыстар туттар тиэкистэрин, публицистика стилэбит да. Онтон Дьэ, манна икки төгүл киирэ сылдьар ыстатыйа диэҕи ыстатыйа буолбатах диэн. Манна суруйааччы күүһүрдэн биэрэр дуо бэйэтин этиитин? Эбэтэр мунаахсыйарын бэлиэтэ дуу? Дьэ, хайата буоларый? Аны чуйдук толкуйдуубут, санаабытын этэҕит. Сөп, бу кэпсээн диэҕи кэпсээн буолбатах, ахтыы диэҕи ахтыы буолбатах диэн эмиэ Оннук тыыннаах эбэтэр суруйааччы бэйэтэ буккуллара, эбэтэр ити бэйэтин санаатын, жанрга чугаһаппыт санаатын ону күүһүрдэн биэриитэ, дьэ хайата буоларый, ону толкуйдуубут. Уус-уран истиил диэн оччоҕуна биһиэхэ тугуй? Ону ханыахайыҥ? тыл диэтибит таблицабытын өйдөөҥ уус-уран тыл холобура иннэ биһиги ырыспа дьиэ уонна уораҕай диэн биир көстүүнү биир предмети араастаан ааттыахха сөп диэн холобурдуу сылдьыбыппыт онно уус-уран истиилгэ бу уораҕай диэн киэргэтэн, үрдэтэн, суолталаан ааттыахпытын сөп диэбиппит да, биир холобур. Иккиһинэн ньыма. Уус-уран ньымалар. Маны эмиэ бу иннинээҕи дьарыктарга көрбүппүт, бааллар. Өссө туох буолуон сөбүй? уус-уран истиил диэн тугуй диэн. Маны кэлэр кэпсэтиилэргэ бэлэмнэнээриҥ. Бу туһунан туспа кэпсэтии баар буолуоҕа. Биһиги бэйэбит өйдөбүллээх буолуохтаахпыт бу истииллэргэ кинилэр туох уратылаахтарый диэн. Бу барыта тугу үөскэтэрий? Дьэ, мин уус-уран тыллаахпын, уус-уран ньымалаахпын, онно өссө бэйэм эрэ билэр ханнык эрэ кистэлэҥнээхпин да. Ону барытын түмэммин мин тугу таһаарабыный? Ол суруйуута биллэн турар сурук буолар. Ол сурук барыта айымньы буолар да. Эһи маны туох дьаһаныыгытый? Так, санааҕытын этээриҥ. Уусуран тыллаах, уусуран ньымалаах барыта айымньы буолар дуо диэн. Айымньы барыта уус-уран истиилинэн суруллар дуо? Оччоҕуна эмиэ ыйытыы туруохха сөп да? Сөп, маны эмиэ эһиги толкуйгутугар хаалларабыт. Дьэ көрүҥ, маннык биэс араас биһиги сүрүн уус-уран айар ньымалары көрбүппүт. Хақаҕа арыый даҕаны чугас диэммит. Маны бу иннинээҕи дьарыктарга арыйан көрүөххүтүн сөп. Мин ханаалбарым баар. Ну, манна тохтуубарым баппыт. Көннөрө санатабын. Бэйэҕит үлэлииргитигэр маннык эрчилиини биэриэхпин баҕарабын. Ханыыласпыт тылынан бу ситэрэн биэриҥ, байытыҥ диэн чөбө төгүлбүттэр. Холобур, халы маарга тыллаах-өстөөх киһи диэн. Онтон ити буруй ну туох эрэ элбээтэ диэн туох диэх қоёбуй инде манна ол аата көрүҥ эрэ ити сорох тылларата биллэн турар эһиги истэн билэҕит сэрэйэн эмиэ билиэххэ сөп ол гынан баран манна дьайыы ньымата тугуй диэн сүрүн ыйытыы Ханнык ньыманы туһанаммын мин бу эрчиллиини ордук көдьүүстээхтик оҥоруохпун сөбүй диэн ол туһунан толкуйдуубут. Дьоммуттан ыйытабын дуу, тылдьыт булабын дуу, тылдьыт буоллаҕына хантан булабыный, хайдах тылдьыты булабыный, өссө ханнык ньымалар баалларый, кимниин эрэ кыттыһабын дуу, дьэ бэйэҕит ньымаҕытын манна булаҕыт. Бу эрчиллиини оҥорорго саамай сүрүнэ ити дьайыы ньыматын булуу. Оччоҕуна эһиэхэ тэтэрээккитигэр суруйаргытыгар бу маннык туох тахсан кэлиэхтээх холобура халымаарга тыллаах өстөөх киһи диэн халымаарга диэни өссө атыннык быдьар диэххэ сөп мөлтөх тыллаах өстөөх киһи диэххэ сөп культурата суох тыллаах өстөөх киһи диэн ааттыахха сөп Уус-уран истиилбит итинник. Биһиги сорох эрэ өттүн бүгүн таарыйан аастыбыт, кэлэр дьарыктарга көрсүөххэ диэри